हुनकर ओहि दिनसँ भऽ गेलनि ओ उठलखिन कहलखिन एकटा चील्हो आ सियारू गाछपर बैसल रहथिन चील्हो आ नीचाँमे सियारू ओ कहलखिन जे हे दुनूके बहिना लागल रहनि कहलखिन जे हे बहिन कोन व्रत आइ छै जे सभके देखै छै से पोखरिमे से झिमनी पातपर खैर तेल उसरगै छै आ तऽ से नहि बुझलहक जितिया व्रत होइ छै से बड्ड कठिना होइ छै से सब अपना अपना बाल बच्चा लेल से जितियाके व्रत करै छै ओहिमे आओर अपना अपना देव पितरके से सब तेल खैर चढ़बै छै पितरके निवेद्य आओर तऽ हमहूँ तऽ करब कहलखिन जे नहि ई बड्ड कठिना होइ छै हमसब अभक्ष खाइवला छी हमरा तोरा नहि निमहत ई नहि करऽ आओर तऽ नहि किएक नहि निमहतऽ ततेक जिद सियारो करऽ लगलखिन जे चिल्हो कहलखिन बड़ बढ़िआँ करबऽ तऽ करऽ दुनू गोटे कयलनि सब गोटे जे झिल्ली पातपर पोखरिमे तेल खैर उसरगने रहै से बिछिकऽ लोल लऽ कऽ लेलै सबटा ओ आनि आनि देथिन अइठाम दुनू बहिनी ओ कयलनि तेल खैर उसरगली फेर भोरमे खीरा अकुरी उसरगल गेलै ओ आनि देलखिन

ओहि अवसरमे एकटा सहुकार तेलीके एकटा बच्चा मरि गेलै हिनका नहि रहल गेलनि ई जा कऽ भरि पेट भक्षण कऽ अयली भक्षण कऽ कऽ जहन अयली तऽ ई पाउज करैत छै ऊपरसँ ओ चील्हो कहथिन कि आ बहिन अथी चिल्हो सियारो मुँह बड्ड भारी लगै छ आ तऽ से नहि बुझल हक व्रत केने छी कि ने तै लगैया भारी फेरो चुप भऽ जाथि फेर ई पज करैत फेरो कहती है बहिना मुँह बड़ कटकटाइ छ आ तऽ से नहि बुझल हक उपास केने छियह कि ने से साभा टूटैया भऽ गेलै ओ चुपे रहि जाथि रात भेलै फेर सब खीरा ओकरी उसरगलक इहो सभटा लोन लऽ कऽ बीछ कऽ लेली इहो उसरगलनि इहो सभ पारण केलनि पारण जहन करऽ लगली तऽ कहलखिन जे हे जितवाहन हमरा जन्म देव रजे कोखिमे लेकिन हमरा चील्हो कहलखिन हमरा बिहायस महथा आ ओ कहलखिन जे हे कि अथी जितवाहन हम जन्म ली रजे कोखिमे लेकिन हमरा रजे बियहिया बस दुनू बहिनी जहन थोड़े दिनक बाद मरली तऽ ओ महथा कोखिमे जनमौली ओ राजा कोखिमे जन्म लेलनि दुनू आ हुनका महथा बियाह कनि हिनका राजा बियाह कयलनि बड़ बढ़िआँ दुनू गोटे सासुर गेली रहऽ लगली हिनका कैथिनियाँके बच्चा होय बड़ बढ़िआँ दी जाय सातटा बेटा भेलै आ हिनका जतेक बच्चा होइ छै मरि मरि गेल हिनकर नहि जीवै सोच होइत होइत होइत एक दिन एहन हिनका मोन बिकल रहन जे बच्चा मरि मरि जाइन से बहिनो एलखिन पुछलखिन सभटा कहलखिन भऽ गेलै बहिन सुतल रहथिन ओ जितवाहन जे ओ जे रहथिन बूढ़ी ओ रातिमे हुनका आ ओ की करथिन सभ दिन हुनके अङ्गनामे से जाथिन सभटा कटहल टिकोरा चाउर फटकि देथिन ई कर आ बहिन उठथिन जतेक खुद्दी मेरखी रहै से सभटा बहिनके फटकि कऽ दऽ देथिन बहिन उठै नीक नीक जे रहनि से राखथि आ कम तम जतेक रहनि से अपन खाइत पीबै धियापुताके पोसथि उठलखिन एक दिन एलखिन ओ रातिमे एलखिन तऽ कहलखिन बूढ़ी बनि कऽ कहलखिन बौआ गे बौआ गे किछु खाय ताय लेल नहि छौ आ तऽ नहि हमरा तऽ नहि छौ खाय लेल से नहि एना लेल छलियै से कनि मनि खुद्दी भात से खुद्दीके हेतै आ तऽ हमरा नहि किछु आ तऽ कनि ला बड्ड भूख लागल अइ कनि हम खा लेब कहलखिन जे बड बढ़िआँ ओ देलखिन ओ काढ़ि कऽ जे रहनि हुनका पोछि पाछि कऽ देलखिन ओ खेलनि कहलखिन बौआ जे उम्हियो लागल कहलखिन जे एहिठाम एकटा फड़केके ओछानि कऽ देलखिन कहलखिन एहिठाम सुति रह सुति रहली थोड़े कालक बाद ओ कहलखिन जे बौआ गै हमरा तऽ पैखाना लागि गेलौ हुनका उही लागल हन कहलखिन जो कोनो कोन पर कऽ ले गो तो कहलखिन अच्छा तो तू की लेबे आ तो की भरभरा ले गो ओ भरभरावत न जे कहलखिन से हुनका सौंसे भरि गेलन सोने रूपे जहिना भरभराबऽ कहलखिन तहिना ओ सोने रूपे भरि गेल हिंसर भेने सब धिया पुताके सभटा लत्ता कपड़ा नीक बेजाय करऽ लगली बढ़िआँ भऽ गेली ओहि अङ्गना ई बहिनीके अङ्गना नहि जाथिन बस हिनका एक दिन बहिन कहलकै कि जे की बात छै जे हमरा अङ्गनामे नहि अबैए आ हुनकर नाम रहनि शिलावती हिनकर नाम रहनि तिलावती किया नहि हमरा अङ्गना अबैए फेर एक दिन जा कऽ देखऽ गेलखिन कहलखिन हे किया नहि जाइत अछि आ तऽ की कहै छै धिये पुतेमे लागल छै आ तऽ गए आब तऽ तोरा बड़ चीज भऽ गेलौ आ कोना भऽ गेलौ आ तऽ गए एना एना एकटा बुढ़िया आयल रहै से एना एना कहलक ओहीसँ हमरा इहो हिनको मोन भऽ गेलनि लोभ चीज जे छै से उएह छै ओहो गेली ओहो ओहि दिन खुद्दी मेरखीके भात केलक फेर ओ बूढ़ी एलखिन फेर ओ बूढ़ी हुनको कहलखिन ओहो उएह बात कहलखिन फेर हुनका खाय लए देलखिन ओ खेलनि फेर ओहो जहिना ओ कहने रहथिन तहिना इहो ओ ओहो फेर कहलखिन जे हमरा पेखाना लागि गेलै फेर ई कहै छथिन की लेब आ तऽ छरछरा दही हुनका भरभराएब नहि भेलनि कहब छर छर ओ समूचा गुहे गुहन हुनका घरमे भऽ गेलनि केश तेश सभटा लागि गेलनि बस ओ गरियाबऽ लगलखिन तऽ डैनी अइ जोगी नहि हमरा की कऽ कऽ पठा देलक भूतके पठा देलक प्रेतके पठा देलक अपना जिया जीवत केने ओतेक छै हमरा होइए मरि मरि जाइए ई बहिनके दस हजार गरियाबऽ लगली तरिया तरिया कऽ राजाके कहलखिन कि जे हे हमर बहिन डोनि अइ देखै छियै हमरा एना एना सभटा कऽ देलक आ अपना सभटा जिया जीवित ओकर सभटा रहै छै आ हमरा सभटा मारने जाइए राजा उठला एक दिन शिकार खेलाय गेला ओकरा सातो बेटाके काटि देलखिन काटि कऽ मुँह डालि कऽ घरवालीके दऽ देलक मुण्ड जे दऽ देलनि ई सातो चंगेरामे लऽ कऽ ई कहलखिन जो हमरा बहिनके दऽ अबही गऽ बहिन हुनकर सभ बेटी पुतोहूके जितियाक व्रत रहै सभ बेटी पुतोहूके केश सिन्दूर हाँ हाँ ही ही खिस्सा पिहानी करैत रहै बहिन उठबो नहि केलनि कहलकनि जे जाउ पलङ्गड़ी तर कऽ धऽ दही गऽ ओ धऽ देलकै ई एहि कोनटा कऽ अहाँक बहिनके तऽ तेहन गौरव भऽ गेलैए जे उठबो नहि कयल उठबो नहि कयल आ तऽ आब एहि गौरवा ढाही सभके आइ गौरव ढहि जेतै बस ई कथी लेल सभटा बड़ बढ़िआँ एहि कोनटा आबै हमर बहिन की करै छै ओहि कोनटा जाइत हमर बहिन की करै छै कि जे कखन बहिन कनतै ओहिमे ओ व्याकुल रहै साँझ पड़लै ओकर सातो बेटा ओहिना दन दनाइत फेर एलै माय भूख लागल अइ माय भूख आ तऽ जाउ मौसी चगेरा पठेलक से ओ सभटा डोमा तार नारियर सभटा भऽ भऽ गेलै ओ सब बेटा आनि आनि कऽ फोड़ि फोड़ि खाए लगलनि भऽ गेलै प्रात भेल सब बेटाके देखलखिन घरवाली फेर कहलकनि देखलियै हम जे कहै छलहुँ हेँ जे हमर बहिन डैन छै तऽ अहाँ नहि पतियै छलियै अहाँ कहलियै जे हम मारि देलहुँ देखियौ ओकरा सातो राजोके विश्वास भऽ गेलै जे सत्ते भरि सक ई डैन राजा समाद देलखिन महठाके महठा बजायल गेल महता कहलकै एना एना तोहर घरवाली हमरा बाल बच्चा नहि हो जीवऽ दैए से हम सभके भक्सी झोका कऽ मारि देब ओ डरे आयल आनन्द कहलखिन जे घरवालीके कहलक जे देखू एना एना राजा कहै छलए घरवाली कहलखिन जे ओहिना मारि देथिन पहिने जे सत कयल छनि से सत कऽ लेथि कहलखिन जे बड बढ़िआँ हुनका डोला पड़ल हमरा खटुली पड़ल नर्मदा नदी धार छै ओहिठाम चलत हुनकर सोना कमि पड़ल हमरा रूपा कमि पड़ल ओहि नर्मदा नदीमे नहा कऽ ओहिठाम जोँचि लेथि तहन हमरा बाल बच्चाके भक्ति चौका कऽ मारि

दुनू बहिनि बैसलि। हुनका सोना कानि पड़लनि, हिनका रूपा कानि पड़लनि। कहलखिन जे हे जितवा अहाँ जे केने छी से देखार कऽ दिअ। ओ एकहि बेर दाँतमे लगौलनि तऽ हुनका ओ मौर एड़ीसँ पुरपुरी तक ढेरी लागि गेलनि। हिनका खोधैत खोधैत खोधैत खोधैत जहन बड्ड खोधलखिन तहन एकटा खीराक बीया एकटा केरावक खोंइछा। हिनका निकललनि कहलखिन जे देखू हम हिनका जिद केने रहियनि जे हम नहि करब हमसभ अभच खायवला छी ई जबरदस्ती हमरा कऽ कऽ से हमरा व्रत करौलनि हम लटुआ कऽ पड़ि रहलहुँ हिनका हम पुछियनि तऽ हमरा ई कहै जे मुँह भारी लगैए उपास केने छी तैँ देह कटकटाइए ई सभटा अभच खा आयल रहथि वएह देखार छनि सत सत्य छै पाप पापे छै वएह सत केनहा हिनका से देखार होइ छनि ने हम डैन छी ने जोगिन छी ई असत्य दुनू बहिनी छुबि देलखिन नर्मदा नदीके जल चढ़ा देलखिन दुनू ओहिठाम पाथर भऽ गेली कहलखिन जे जे जितियाके व्रत करैए